Serediň sroçno şu meseläni çözmesek bolmaýar hä Türkmenistandan çykyp Dubaýa gidip Türke gidip oglanlar bilen puluny nem edýän gyzlar ba şolar hökmany suratda bara men Türkmen diýmesinler men size gowy taktika bereýin o ýene bir zat o isleseňiz näme etseňiz şony ediň öz durmuşyňyz hä hiç kim hiç kimiň durmuşyna goşulmana haky ýok isläniňiz ediň ýöne ýekeje haýyşt edýän munam men size prikaz beremok Haýyş edýän Türkmen diýmäň sebäbi bu gezek bara obiçni halal zähmet çekmäne gelen adamlar o aýallaram erbedatly bolup gidýär siz üçin düşýäňmi onnoň şu wagt dubaýda zatda gowy pul bar diýýär bok iýdirýän nemelerem bar eken her hili adamlaň puly kän bolanda her hili fantaziýa edýärler gyzlara bok zat iýdirýärler eken karoçe muny bilýänler bilýärdir bilmeýänlerem boş ýer kelläňizem agyrtmaň ýöne meň diýjek bolýanym şo gyzlar hökmany suratda şu wideony görýändir ýa tanyşlaryňyz bar bolsa şu wideony ugradyň. Men türkmen diýmäň sebäbi beýleki nemelere žalka. Meň pikirimçe saçyňyzy sara boýadyň ors diýiň gowy pul gazanarsyňyz. Şo Aşgabatdaky pizze syrýan oglanlar näme düşünýärok gürleýär-ä mysal üçin. Nelo gowum dost. Içiň güräýder-ow bolýan zatlara. Hiç haçanam tapmaýa menden owsun şo gyzlaý. Eşek. Kim näme diýse diýäýsin. Kim? Ondan soň Näme o jigim ejeň özüň pizdedir öýdýäň o. Musur. Maşşaalla oglanlaň gürleýşi. Biri blä türkçe öwrensem näde öwrenmeli ööö wes türkiýe lebapça bilýä sen türke barda lebapça basyber öňde biriniň nemesi ýaly meň babam bardy daro türk goňşymyz bardy aşgabatda babamam bulaň ýanyna barýady türkçede bilenok tipa türkçe gürleýämikäm öýdýä ýaňky Gowmy siz, gowmy ýagdaýlaryňyz şeýdip gürläp ol pikir edýär, türkçe gürleýändir öz. Bizem aýtdyk, aga sen türkçe gürläp, ýok lebapça gürläp durdy bu türkçe elli. Ol pikir edýärdi babam tipa şo sesini inçelden-le türkçe bolýandyr öz.

Gözleň, balkanlylarda bir söz bar, hä, hi diýen, h-i. Şo söz näçe sany sözüň garşylygy şo iki sança harp. Entek dünýäde eşidilip görlen zat däl ol. Mysal üçin, düşünmedim diýýäň-ä, düşünmedim diýme hi, h-i. Ondan soň eşitmedim diýýäň, eşitmedim hi. Mysal üçin, Näme edýäň? diýmek, Hi, ha-i, şo iki söz bar-a, näçe sany söze garşylyk şo. Birem balkalylarda bir zat bar, balkalylar elmydama şokda gezýär. Näl şokda gezýär? Mysal üçin, öýde otyň, Öý, gafynyňy etip ýasaga şuň näme? Öý bäş müň çykjy kagyz-a-ne, görüşäýeli-le. Diňe şuny ýaly elmydama sözüň soňuny çekýäli-le barkalla. Mysal üçin, Öý, wa, o maşynyň öýdüp gidişine, ýupdy. E, bolýa-da. Elmydama balkalylar şonýa şokda. Hemmä salam millet. Size bir gysgaçyk maslahat beresim gelýär. Isler diňle isle diňleme. O serediň indi köpüňiz okuw gutarmaly bu ýyl nesip bolsa indi uje planlaryňyz bardyr okuwa girmeli etmeli ol okuwa girmeli oňa palança pul oňa palança pul dünýäň puluny işlär ejeňiz hakyňyz pul ýatyrar. O şuny ýadyňyzdan çykarmaň öňki döwürde nägilekdi öňki döwürde pastaýan indi biziň ejelerimiz kakamyz Şun ýaly panýatada. Okuwa salmaly, okuwyny gutarsyn, işlär, gül ýaly ýaşap gider. Öňki döwür ýok indi. Näme üçin olaň şun ýaly pikiri bar? Şuny ýadyňyzdan çykarmaň. Öňki döwürde bäş ýyl okaňdan soň bir işe giren wagtyň bir-iki ýyl işläp jaý alyp bolýar, iki-üç ýyl işläp maşyn alyp bolýar, durmuşyňy gowy dowam etdirip bolýar. Indi bu döwürde bu sistema üýtgedi, on ýaly sistema ýok. Indi sen on ýyl, on bäş ýyl işleseňem şo alan aýlygyňa jaý almak aňyrda dursun, abyşny günüň geçirip bolanok. Olar postoýanny kellesine şowa öňki döwürde nägilek temmek okaýardy, işe girýärdi, jaýyny alýar, maşynyny alýar, öýlenýär, gül ýaly. Indi o sistema ýok, şuny aýdyň düşündiriň. Indi aýlyklaň, puluň güýji ýok. Indi jaý alyp bolanok, indi maşyn alyp bolanok. Indi şo okuwa ýatyrjak puluňyza, özüňize bäş ýyl wagt gidirjek puluňyza gidiň, iş açyň, bir zat ediň. Şonda gowy bolar. Planlaň. Kelläňizi işlediň. Okuwdan peýda ýok. Prosto boşu-boşuna bäş ýyl wagtyňyz gider. Öňki sistema ýok, sistema üýtgedi. Bolan gül ýaly, alady, gyrady, güýmenýän ýaly, endam ortasy ýürenýän ýaly, çapadymy çap ýaly çapdyrýar. Seret, hemme zat tapdyrýar.